Warren nansa yi yɛ about how a Kwasi Kɔkɔɔ anaa wɔn a wɔn ho yɛ fitaa a yɛyɛ ho yɛ tuntum yi, wɔde ɛso ahodoɔ bi abɛkyerɛ yɛn abibifoɔ na yɛnam mu a ɛsom ahodoɔ no ɛnɛ yi ɛma ɛduru baabi a yɛdane yɛn ho atamfo wɔ som no mu. Yɛwɔ ɛsom ahodoɔ pii wɔ ɛyɛ Ghana ha. Emu nkyekyɛmu bebree because obiara ne baabi a ne gyidie hyɛ anaa obiara ne deɛ ɔgye die anaa ɛsom a yɛatete no wɔ mu. Enti woyi Akristofoɔ som a, Muzrami som nso wɔ hɔ, yɛwɔ nananom deɛ nso wɔ hɔ, yɛwɔ asom ahodoɔ pii wɔ hɔnom a obiara ne kwan a ɔfa so a ɔsom ne ne gyidie a ɔkura. In fact, mfeɛ pii, Yɛatena ase as ɔman as anuanom a yɛdi yɛn dwuma yɛ yɛn biribiara sɛdeɛ ɛsɛ na yɛdwene ɔman no mpuntuo ho. Enti nnɛ yi sɛ wo wura mmarahyɛ badwa fie a a wɔn mo yɛ mmara susu ɔman yi mpuntuo ne ne biribiara ho a. Yɛwɔ asom ahodoɔ pii no ara nkorɔfoɔ wɔ hɔ, yɛwɔ deɛ obiara gyedie, yɛwɔ wɔn koraa a wɔn nso gyedi sɛ Nyame biara koraa nni hɔ. Nkurɔfoɔ bi, obiara ne ne gyidie. But at the end of the day, sɛ yɛhwɛ nnoɔma bi a ɛhyɛ aseɛ kakra a ɛreba, ɛnyɛ nnɛ, ɛhyɛ aseɛ akyɛ. Asɛ ɛsom ne som ho mpoatwa ne ho sɛbe nsɛm keka a ɛtumi bɔ man de oyienie de brɛ wɔ man Ahyɛaseɛ nkakrankakra ayɛ sɛ sumina so gya, yɛrehwɛ no dinn na yɛ, yɛ, yɛ, yɛrehwɛ kɔ a ɛrehu de ma yɛn. Na ɛho akohia sɛ yɛtwe mpanimfoɔ adwene si so sɛ yɛhwɛ no yie. Enti asom akandifoɔ ahodoɔ a ɛwɔ ɔman yi mu no, yɛwɔ Akristosom akandifoɔ akuokuo ahodoɔ a wɔwɔ akandifoɔ a ɛda wɔn anim Yɛwɔ Mizraimi som kandini a odi wɔn anim. Nananom nso, wɔn wɔ nkabom nkurow so a mekyerɛ wɔn nso a wɔnom som wɔn abosom ne wɔn a ɛka ho. Obiara wɔ ne gyidi a ɔwɔ. Wɔn nso wɔ akuo a wɔn wɔ mpaninfoɔ a ɛda wɔn ano. Akuo akuo ahodoɔ no bebree, obiara wɔ deɛ ɛda wɔn ano. Ba woyi ne nyinaa, gyidie no nyinaa firi hɔ a, yɛyɛ Ghanafoɔ. Yɛyɛ ɔman baako mu adehyeɛ. Yɛhwɛ sɛ ɔman no bɛtu mpɔn. Obiara gyidie a ɔwɔ biara no, ɔreyɛ deɛ ɔreyɛ nkakrankakra sɛ ɔman no bɛtumi atu mpɔn. But deɛ ɛba no a akɔyɛ mpoatwa tia asom ahodoɔ ne deɛ ɛrekɔ soɔ no, akɔyɛ nnoɔma a ɛsɛ yɛbue yɛn ano ka. Na mpanimfoɔ a ɛdeda akuo yi no ano no, mohwɛ na modi ho dwuma. Ɛho hia. Na one of the issues a apue, over the weekend, I mean last week kɛn de no de reba no nyinaa ɛdenam mu kakra. Ɛyɛ ɔpanin bi a yɛfrɛ no UTI Dawa. Ɛso ɔyɛ Malam. Malam kyerɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ, obi a ɔkyerɛkyerɛ ɛwɔ Mozrami som mu. Na papa yi aka asɛm bi a ano akɔyɛ den, obiara de n'ano ato mu a yɛka ho asɛm. And I just want you to listen na yɛwie a yɛbɛka ho asɛm. Atɛm biara no, wo odwuma ɛɛ yɛkyi wo a yɛnku wo. Enti ware no, wallahi wo ku no a wanyɛ bɔne. Yɛbɛtumi aka sɛ police foɔ no bɛkye me wahu. Ae. Wallahi tallahi wo ku no a wobɛkɔ Aljanna. Wase me si wallahi tallahi wo ku no a wobɛkɔ Aljanna. Mɛnfa wo sɛ aban bɛkye wo atum. Onya no ako no, ɛsɛ wɔde Kɔmhyɛni Muhammad atam. Islam som nhyehyɛe a Nyame ahyehyɛ ato hɔ no, obi biara a wɔbɛ wɔbɛto Kɔmhyɛni Muhammad atam biara, monya no a monku no, monkyɛ ne ti. So woba Facebook a, papa yi ni. Menim sɛ social media deɛ, woyɛ hɔhoɔ a na wonim no but. ɔ ɔ ɔ ɔkasa paa fa Moslamii som ho tikyi bebree na ɔkasa. Na papa yi kyerɛ sɛ obi a wobɛte sɛ ɔreka Kɔmhyɛni Muhammad ho asɛm bɔne no anaasɛ ɔbɛka biribi a ɛbɛtia no no, yɛnku no. Wonya no a, ku no. Wonya no a, twa ne ti. Na asɛm wei bɛtɔ dwa no, in fact, Ghanafoɔ yɛapagya yɛn ano aka ho asɛm bebree. Nti woba Facebook a, woni. Na dede no a ɛrekɔ soɔ ne manfoɔ rekɔɔle sɛ papa yi n'asɛm a waka no ɛrehu no because yɛwɔ ɔman a mpanimfoɔ ahyɛ aseɛ a wɔn ɛredwene ho sɛ wɔn ma nkwadaa bɛsua Arabic ne Islamic som ho nimdeɛ ho kakra enti ɛho nsɛnkaeɛ koraa no wɔn nka nwieeɛ na obi a ɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ panin wɔ Islamic som mu ɛba abɔnten bɛka sɛ ɛwɔ som no mu no Yɛatwerɛ sɛ, saa na wɔkyerɛ. Yɛatwerɛ sɛ, sɛ obi ka Kɔmhyɛni Muhammad ho asɛm bi a, amfa ne kwan so a, yɛntwa ne ti nku no, nti wonya no aku no a, ɛyɛ very serious de ma yɛn. Because yɛhwɛ sɛ ebia nkwadaa a yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn saa adeɛ wei, ɛwɔ mu saa adeɛ a na ɛhu paa de ma yɛn. Because yɛwɔ, yɛwɔ, yɛwɔ democratic country, ɔman a Mmara wɔ mu a yɛde yɛ adwuma. Na bere a dede no rekɔ so na papa yi baa abɔnten sɛ wabɛpa kyɛw. Yɛntie ne kyɛwpa no. Muhammad, Sala Allahu Alaihi Wasallam, a ɛno akyi me nuanom agyidiefɔɔ, moaho ne anwummerɛ yi, ɛyɛ nsɛm bi na ɛrekɔ so a amanfoɔ ɛkeka ɛna mpanyinfoɔ ɛfrɛfrɛ me. ɛfa saa asɛm no ho. Ɛno ne deɛn? Sɛ last two weeks meyɛ hotoba ɛkyerɛkyerɛ kɔnhyɛni Muhammad salasala no gyina berɛ ɛne Islam mmara a ɛkyerɛ sɛ obi a wɔyɛ no sei ne sei ne sei. Mmara Islam mmara ɛkyerɛ sɛ yɛnyɛ no sei. Tɔ, mekaa saa no, na ɛm sɛ me mpanyimfoɔ frɛɛ me ka se saa asɛm no ɛntwa yi nti mentwe nsan. Na nokorɛ deɛ nti a mabɛgyina ha no no, a mede akyɛwpa de ma Ghanafoɔ nyina ara ne mpanyimfoɔ a asɛm no bɛba mo nsam no sɛ mesrɛ mo, Ɛɛ, monim sɛ nnipa deɛ akoma wɔ hɔ yi, kasa nnim. Efisɛ abufuo na baeɛ, ɛna ma asɛm no tumi fii m'ano prɛko baeɛ. Enti mesrɛ sɛ asɛm no a mekaeɛ no, mesrɛ mo ara, matwe asan. Manka sɛ Ghanani bi nkɔkum Ghanani bi, daabi, menkaa no saa. Ɛyɛ Islam nkyerɛkyerɛ na meyɛ. Ɛyɛ me sɛ, sɛ mo, wo a wotie me biara no, sɛ wobisa Maalamfoɔ a, wɔn nyinaa bɛkyerɛkyerɛ wo mu nsɛm a mekaeɛ no. Na mmom ɛnam sɛ Ghana yɛwɔ mmara no nti. Hmm. Enti papa yi kyɛw pa no sɛ woretie no paa a, na ɔkyerɛ sɛ mpanimfoɔ bi afrɛ no, nnipa pii afrɛ no a ɛno nti ɛtwa so ɔba abɔnten na wɔbɛpa kyɛw. Ba sɛ wobisa maalamfoɔ ahodoɔ pii no ara no a wɔbɛka kyerɛ sɛ deɛ ɔreka no ɛwom, that is what he wants to mean, sɛ deɛ ɔreka no ɛyɛ Islam kyerɛkyerɛ na na wɔrekyerɛ. but Ghana mbra wɔ ha ntsi no ɔpa kyɛw. Na ade a ɛyɛ me nwanwa ne sɛ Akristofoɔ ne Nkramofoɔ ne ɛsom ahodoɔ a mebobɔɔ so yi nyinaa yɛatena asomdwoeɛ mu for so many years, decades wɔ Ghana ha. Yɛntee Timi, yɛntee Wakame. In fact, yɛwɔ Akristofoɔ a ɛwɔ Atifi Duma ntam a Nkramofoɔ dɔɔso paa a wɔte hɔ dinn, biribiara nsi, wɔreyɛ wɔn adwuma, Ebi yɛ anɛɛsefoɔ, ebi yɛ tikyafoɔ, ebi yɛ n'adeɛ. Yɛwɔ Ghana ha yi, akristofoɔ bi ne nkramofoɔ bi, eh, yɛwɔ boys boys ne girls girls, wɔn mo kɔ, wɔn mo ba, wɔn adi afra, sise ewu nhunu, ebi koraa koraa ɛwareware. Na yɛbɛte asɛm a ɛde ntetimu ɛbɛba. Mensosɔ so sɛ obi ɛbɛbu obi som animtia anaasɛ ɔbɛkɔ akɔdi obi som atɛm. Mensosɔ so. It's something that I wouldn't condone. because deɛ wogye die no nyɛ no na obi gye die but any attempt a ɛde divisions ɛbɛbrɛ ɔman yi no ɛyɛ very dangerous this is a national security threat wotie no a ɔse ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ hɔ but because there are laws in this country na papa wei deɛ ma no yɛ me nwanwa no sɛ UTI da wɔ yɛ a yɛwɔ nkramofoɔ a wɔn tumi ɛdidi akristofoɔ soma tɛm a UTI da wei ɛka ho bi. That is why I'm surprised. Eti mema ɛyɛ eh, chief imam ne nkramofoɔ mpanimfoɔ no ate sɛ, sɛ yɛwɔ obi a ɔdidi ɛsom ahodoɔ atɛm a, anaasɛ ɔkasa tia ɛsom ahodoɔ a, papa yi a ɔno n'ani abere sɛ ne bu afu because ɔno nso akɔte sɛ.

that, that is a, the gospel truth. As an ignorant before you are qualified to be called a Christian. Eti, ɔsi ti sɛ woyɛ stupid now be qualified to be called a Christian. Ɔno ani. I want uh, mo mpɛ ne ne ne din nankasa ma me because ɛyɛ uh, ɛyɛ uh, ne ne asɛ ɛ guy name nka ne sɛ nickname din bi a woyi so obi ɛde nim na asɛ popular ɛyi but this is the man. Na ɔno ankasa asa aka adidi Kristofo atɛm. The man who is calling sɛ obi kɔyɛ wei a, but wokaa saa no eh, ɔpanyin, wokaa saa no eh, Kristofo a mɛpreachi siyɛ mɛtwa wo tiawu because there is peace in Ghana. That is what I want you to understand. You yourself insulted Christians, but there is peace in Ghana. Obi a mɛka sɛ yɛntwa wo ti. Yɛwɔ different views, obiara wɔ n'adwene wɔ som mu, na yɛanhwɛ no yie a, yɛbɛma nnoɔma a ɛreba yi nyinaa no ɛrebubu na ɛde rekɔ na ɛde rekɔ na yɛanhwɛ na yɛanka ho asɛm a, ɛde ɔhaw bɛbrɛ ɔman yi. Burkina Faso, Nano Traore n'ani abere saa, nkakrankakra, there's a gentleman a ɔwɔ Burkina Faso a wakasa.

killed a man in the town using AK 47. It was the very first incident of insecurity in Burkina Faso which led us to where we are today. Jeff Mr. Ofa, ni screenshot ni to so mami. It's a screenshot. Or the beto eh, ni page. Or say there are so many details that I cannot post here. Meaning so wɔ nneɛma bebree nko betumi apost di akyerɛ sɛ sɛ yɛa preaching sei ne nkasaeɛ sɛ yɛa na Burkina Faso wɔn tena hɔ ama kuro bi a ɛfrɛ no Djibo. Ɔpanin bi kyerɛkyerɛɛ yɛn ma eduruu baabi na mmabunu no bi afa wɔn de redi dwuma. Ná onim deɛ nti a mereka ho asɛm nnɛ yi. Ɛnnora na aberanteɛ bi akɔtwerɛ, yɛfrɛ no Umar, wakɔtwerɛ wɔ ne ne social media page sɛ, He support this man, asɛm a ɔkaeɛ no, he support him hundred percent, wasan atwerɛ hundred percent, telling us sɛ ebi retie, ebi refa, but we have a peaceful country. a yɛmpɛ sɛ yɛn ntam tete. I've already said yɛte asomdwoeɛ mu. We don't want some of these preachings. Nkramofoɔ pii nso aba abɔnten akyerɛ mu sɛ deɛ papa yi kaeɛ no, ɛnyɛ saa koraa na wɔn som no kyerɛ. Enti kyerɛ sɛ papa no ankasa aka sɛ ɔde abufuo na ɛkaa saa asɛm no. Yɛnhwɛ no yie, and Chief Imam nso akasa sɛbe ɔno na ɛyɛ panin a wɔde wɔn nyinaa ano, ɛna Koran chapter 109 1 to 6 no ɛka sɛ obiara ɛsom a wɔsom no so wɔn yɛ disbelievers mpo a wanka sɛ koku no it talked about something special na nkramofoɔ no ntie ɔse say all disbelievers Translation no, I do not worship what you worship, nor do you worship what I worship, nor do I serve what you serve, nor do you serve what I serve. You have your way and I have my way. It accepts every obiara ne ne gyidie. Nkramosom no accepte obiara ne ne gyidie. Nti wohwɛ Quran 109 no a, ɔka sura no, ɔka sɛ nkramosom no agye obiara bu obiara gyidie a wɔwɔ. Sɛ wonyɛ kramoni a, nkramosom abu wo because ɛgye tom sɛ wo nso wowɔ gyidie soronko. Enti baabiara nni hɔ a wɔka kyerɛ wo sɛ obi wɔ gyidie foforɔ nti a ɔyɛ wo tamfo wɔ Kramosom mu. So don't be a Malam a wode ntetemu bɛbrɛ wɔ man no, nyɛ saa na Koran no ka. That is not what the Koran preaches. This man cannot lead and preach peace ɛwɔ man mu. Momma no nyae nkyerɛkyerɛ no. Saa papa wei, momma no nyae nkyerɛkyerɛ no. Hmm momma no nyae because ogu kramosom anim ase Chief Imam se Sheik Doctor Osmanu Nuhu Shaributu ɔse religious leaders are urged to avoid emotional provocative expressions that could be misunderstood Asem wei a ɛsiiɛ no waka ho asem Nnoɔma a yɛde abufuo bɛka Ɛ, mo a modi ɛsom ani mu no, momfa abufuo nkasa, nkeka nsɛm bi a ɛmanfoɔ nkɔ te aseɛ yie na wɔde bɛdi awuo na wɔde bɛyɛ nnoɔma bɔne ɛna Chief Imam ɛka no nti kyerɛ sɛ deɛ papa no kaeɛ no ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ papa The next one ɔse religious disagreement, offensive expressions or alleged insults must not be addressed through violence or vigilantism enti sɛ me ne wo nyɛ adwene wɔ som mu anaasɛ biribi a ɛnkyerɛ sɛ yɛnkɔko ntɔkwa Chief Imam na ɛkasa yi. Ɛno ara na ɔde abɛto dwa. Ɔse ɔman no ba through lawful and constitutionally recognised processes. Enti ɔman no wɔ mmara a ɛsɛ sɛ wowɔ biribi a wonte aseɛ sɛ fa mmara kwan so. This individual, saa Mallam yi a wɔno wɔkyerɛkyerɛ, ɛnni sɛ yɛma no kwan koraa kyerɛkyerɛ. Ɛnni, Chief Imam, mma momma no kwan koraa nkyerɛkyerɛ biom because ɔntumi ncontrol ne emotions. Ɔbɛtumi ama ɔman abɔ, ɛnam kasa mu na ɔman bɔ. Wei, ɔntumi ncontrol ne emotions. Ontumi ntena ha. Yɛ ha yɛ use Sharia law, yɛ use democratic law, 1992 constitution. Ɛti sɛ ɔfii so ɔntumi ntena Ghana ha a, ɔnkɔ tena baabi te sɛ Saudi Arabia, Afghanistan, Iran, baabi a use Sharia law na ɛhɔ na ɛbɛboa no. Ɛhɔ na ɛneɛ obi yɛ a wobɛtumi akɔ akɔtwitwa ti ayɛ deɛ ɔpɛ no. But Ghana is a democratic state. Na me koraa ɛyɛ me nwanwa sɛ up to now, the interior ministry yɛ wura Muntaka Mubarak dinn but under your watch prophet Evans Esuon a ɔkaa sɛ saa ayi abante obo no wa ɔsi ɔyɛ ayi ayi a ɔsi nsuo bɛ sɛ ɛkyee no ɛyi pastor D.Y. Donkor Reverend Daniel Yah Donkor yi eh, July 2025 ɔno nso bɛhyɛ nkɔm sɛ Shatawale obi bɛtumi abɔ ne tuo asu ɛbɛyɛ n'ayi ɔno koraa yɛ kyee no because asɛm a ɔka no na mo fii sɛ ɛkɔ so panic eh, fear and panic na wei deɛ Yɛnte Yɛwura Mubarak, Interior Minister, Mallam yi asɛm a waka no sɛ yɛntwitwa nkurɔfoɔ ti no, yɛntee wo nka. What are you doing about it? Nkurɔfoɔ a yɛkyee wɔn pɛɛ wɔn prophecy, wɔn som mu nkasaeɛ a yɛkyee wɔn nyɛ agorɔ. Why are you silent on this? Yɛwura Mubarak, Muntaka. Apology is not enough we have laws on this land mo investigate no because asɛm a ɔka no obi a obetumi akyerɛ biribi saa no ebi kura no a ɔbɛhwɛ aseɛ no na wɔwɔ deɛ wɔrehyehyɛ nti mo investigate this man Muntaka Mubarak the national it is a national security issue and we don't have to joke with it that's my words but nkramofoɔ no nyinaa muntie wei sɛ ɛsom biara